Good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony. So your regular presenter for First Aid Immigrant Solution. In case if una never subscribe, una no forget to hit the subscribe button so that anytime wey I take still upload new video, una will be the first person wey una will first see the video for anything wey una take dey watch me from. So wetin make me come this morning be say I say make I come still chook my mouth concerning the thing wey dey happen for passport matter for uh, if i say passport matter i mean nigeria passport for those people wey know say e don fair apply for pale online and they never turn print wey dem dey call scanning or capturing if you know say you don ever capture or scan for italy na im be the thing wey i wan shook my mouth put today because of say dem don bring a new development how the thing take dey go take play na i say make i come see come explain to us make i come break am down because the thing wey dem write the thing e get as e take play Now I say make I come break am down small small so that everybody go fit take understand. In case if you know say you just dey watch this video so make sure say you watch am to the end so that anything wey you wan see learn concerning this video or if you get any question you just drop am for this link wey I go wey this button of this uh, video or you fit call me for 351012325 so na there you for fit say see me so that when i fit see take explain more details so concerning the scanning and capturing matter for nigeria passport for people wey know say dey italy dem come talk say from on the 4th of august 2020 na im dem wan take start to dey turn print or to dey scan or capture for those people wey you know say e don fair apply online before but due to coronavirus or due to the the appointment date e come fall for this pandemic period dem no come fit come scan or capture na those people na im dem say dem wan fair take start this on the 4th of august so he say after they don finish those people wey dey fed wey dey are waiting to scan before they come start the new people own so those people wey know say they don fair apply before they never scan or dem never capture dem come talk say dem go drop the list of affected people for their website wey be nigeriansroam.org na there dem go dey display the names and the date wey dem go get scanning each time wey you know say your own date fall put you go room you go scan or capture so that you know say na your passport you go come dey expect for house so now i say make i first tell us how the thing wan take play so after dem don do those people wey know say dem don quick dem take apply online wey dem never scan if dem don finish those people own as dem dey display am for their website Omo una make sure say una still dey follow that website wey I talk just now wey say nigeriansorom.org. If you don go there, each name wey dem dey publish, make una look whether una name dey inside. If una name dey inside, una quickly go there for that day wey your name attach to the date wey you take scan, una go there go scan. But if una know say una no still fit dey go there or una name no still display, una still get right to still take write text message to this number wey i wan call so and this text message so you write am in a way that you write your name your application number your reference number and the city of resident you send the number to 351 0975 386 i come again three five one zero nine seven five three eight six na you send that number to and you make sure say the text message wey you write e go follow the orderliness of names application number your reference number and the city of residence if you don send am to them they'll still fit book appointment for you when you will fit take come for your scanning or capture so for those people wey know say dem wan do fresh passport for dis new pipo. Dem come tok say embassy come develop an application wey dem come see say attached to dis website wey I first see tok just now which is nigeriansrome.org. Dis application so, dem go open am for new booking afta dem don first finish those pipo wey dey ground first. so if dem don fair finish am those people wey dey ground fair make the work no come too over for them they will fair finish those people before they will come open this application for these new people go fit come come apply so that they'll still fit capture because this lockdown so a lot of people dey queue a lot of people dey a waiting list wey e never to print or capture so na those people dem say dem wan first start first after dem don finish dem before dem go those uh, new people dem open this application wey i dey talk so dem attach am to this website so dem fit apply for them at the end of the day if you don apply you go room go scan Then after e don scan finish, dem come talk say for because of this coronavirus so, dem no wan make the embassy see too over dey crowded. Dem come contract this uh, delivering of passport to DHL, which is a courier service. This DHL so, dem come talk say if this DHL go wan deliver this passport so na im dem come talk say you if you dey come you go come with envelope you go address this envelope you go submit am that day wey you go go after you don capture na you go submit am to the people wey go capture or scan you which is the embassy people if you don drop this eh, addressed envelope you make sure say e carry your address your zip code and the telephone number so that e go dey easy for them to deliver this passport to you then the money wey you pay if you dey stay for mainland where ground dey you understand you know say you pay twenty five euro but if you dey stay for place wey you know say dem fit cross sea before dem fit reach your house na those people dem dey call highland for those people you go pay thirty euro before you fit get to that place so if you know say you dey any of those two category make sure say you carry this money follow body that day the money na dem wan take send the passport to you after you don capture or you don scan that day so that if your passport ready you no need to go back to rome again na just to give drop the envelope with them and you pay the money they will send the passport to your address wey you drop and make sure say you still write your phone number in case if dem no fit locate your house dem still call you on phone make dem fit take locate you so now i say make i come see come quick quick drop this small information concerning this passport matter how the thing take dey play now after this pandemic situation because of say before now dem first talk say booklet finish and coronavirus come still come join am a lot of people even wan even lose their permit of stay due to this passport wey no dey this document wey dem still dey do so na only nationality dem still a lot of people still dey apply because say booklet and uh, coronavirus still cause am wey people no fit still dey apply so now i say from on the 4th of august so you fit look at the website you look whether your name dey among the people wey go still scan start scanning that day make sure say you dey look that website wey i go see drop for the description of this video wey be nigeriaroam.org If you know say this video dey useful, make sure say you send am to any of the Nigerian people wey you see dey Italy. So na that same people na im go fit still use this video fit take follow the process wey I don talk so. So na I say make I come tell my viewer so that as they take release the the information online today na say make i come see come drop am to my viewers wey be nigerians make dem fit see take benefit for this video so thank you very much i see you next time again anytime wey i see take drop any video again so that we go fit see see the latest thing wey still dey come so more video are still coming more i no forget una hit the subscribe button una bye bye